אראפווארפן די קינדער, די קינדער זענען איינגעבאקן מיט גוטע ווארצלען, אונז דארף מען דאס טון, פרובירן פאר די קינדער געבן דאס בעסטע און די שענסטע, הערסט? הערסט? לאז שוין אפ ווי די לייב, לאז אפ, שארטס, כ'וועל דיר געבן א שארטס ווי די לייב, פורים קען מען עס ספוילן. פירן קען מען פוירן ווייל דאס איז נעבעך אזא גלות די טעלעפאון אז מ'קען נישט גארנישט טוהן די ווייב קומט אהיים די ווייב רעדט און די טעלעפאון איז וויכטיגער מ'קען גארנישט טוהן און די טאטע מאמע רעדן און די טעלעפאון איז וויכטיגער און נאך דעם דאווענען איז דאך אפגערעדט דאווענען איז אפגערעדט מ'דאווענט און האט די טעלעפאון אין זייט איין אויג צום אייבערשטן איין אויג צום טעלעפאון איין אויג צום אייבערשטן איין אויג צום טעלעפאון.

סטעטוס, קוק וואס קען פאסירן צו א מענטש אז א מענטש זאל שבת גיין, דו וועסט גאב זיין נסיונות, פלעגן מיר הערן אין חדר מעשות פון אונזערע מלמדים, אז ס'איז געווען מענטשן וואס האבן געהאט נסיונות פון געלט, א פרץ איז געקומען, ער וויל אים פארקויפן די גאנצע וואלד, און ער האט אפגעמאכט אז ער שרייבט שוין נישט נאך חצות גארנישט, אדער פרייטאג צונאכט. קוקן סדרות ביסטו מחלל שבת? קוקן סדרות ביסטו מחלל שבת? וואס בין איך אזוי צובראכן צו זיין? אזוי גארנישט האבן מיטן לעבן? גארנישט פילן לעבן? און א גאנצע וואך וויפיל צייט גייסטו אוועק פאר סדרות? ניטאמאל אין ביסקיסע, אין ביסקיסע קען מען שוין נישט טראכטן קיין תורה. נעם כאטשיג א מעפ, כ'ווייס נישט וואס, נעם עפעס א, כ'ווייס נישט, עפעס חשבון, עפעס תירוץ, קוקן ער גרעבצט, ער גענעצט, כ'האב דיר נישט קיין אנדערע משל ווי צו זאגן, ער גענעצט, ער סניזט, ער סניזט, און ער קוקט, ער קוקט, קוקט, קוקט, איז א פלא'דיגע זאך, אינגעלייט דא אין בית מדרש זאלן זיך נישט שעמען דאס צו טון, האסט דאך שוין מער שכל, ביסט דאך ביים רעבן. מיר פאסט נישט רעדן מיט דיר אז דו קוקסט נישט פיסען. וואס ביסטו? ביסט א ביסט א מענטש? דו ביסט א בעיבעלע. דיין ווייב שטייט און זיצט אקעגן איבער דיר און שטייסט מיטן טעלעפאן. קוק ווי חרוב דו ביסט. קוק ווי חרוב דו ביסט. ביסט נישט קיין מענטש. לעז דיין בר נש. ווארט זיצט אין רעם און ווארט א גאנץ טאג, וויל די פלען פארציילן אז דעי בעיבי האט נישט געפאלגט, און דעי בעיבי איז ארויסגעקראכן פון וואנע, און דעי בעיבי האט אויסגעגאסן די זייף, און דעי און און פלען דאס אויסרעדן, דאס דארף א ווייב, דארף נישט קיין צירינגען, די גולם וואס דו ביסט, ברענגסט אהיים צירינגען, טייערע צירינגען, דו קענסט דיר אונטערקויפן מיט דעם, א אינגערמאן זאגט מיר מיין באבע האט מיר אוועקגעגעבן פאר מיין ווייב א צען טויזנט דאלערדיגע רינגל, זי וויל עס נישט אנטון, ווייל די זיידע האט עס געקויפט, און די זיידע קוקט נישט אויף איר, עס פארשעמט איר, זי דארף עס נישט.

וואס ביסטו דארט א טעלעפאן וואס טוסטו מיט א טעלעפאן דיין באנק דיין באנק זאלסטו האבן זאלסטו דיין ביזנעס ביזנעס זאלסטו האבן קוק אין יענעמס טיפשות און דאס איז אינטערסאנטער פון א שיעור דאס איז אינטערסאנטער פון א שיעור דאס איז אינטערסאנטער פון א ווייב פון א טאטע פון א מאמע. אזא הייליגע טאג פורים בעט דעם אייבערשטן הייליגער באשעפער וואס וועט שוין זיין מיט מיר דא? וואס וועט זיין מיט מיר דא? איך קוק דיך נישט אן ווי, איך קוק דיך אן ווי א צדיק הדור, אבער איך האב אזוי רחמנות אויף דיר. איך קוק נישט אזא יונגערמאן א ביטע קוקן קוקן קוקן קוקן אוי דאס איז עפעס א אוי דו לאזט דיין בחור רעדן מיט אים? נו וואדע לאז איך מיין בחור רעדן מיט אים, פארוואס נישט? א צובראכענע איד, א צובראכענע איד, דו לאזט דיינע קינדער זיך דרייען מיט דעם בחור? פארוואס נישט? נישט קיין שייגעץ, און נישט קיין שייגעץ, דו זעסט איינער וואס וואס שניידט די בארד? אה, ער איז וואס? ער איז וואס? נעבעך איז ער דער צובראכענער. זיי מקרב, זיי מקרב. איך זאג דיר, דו קוק, אלץ דו קוקסט אזוי אין קרית יואל, דו האסט די קרית יואל'ע קאפ, קומט ארויף איינער אן בארד, אביסל אזוי געשניטן, מען דארף שוין אכטונג, נאר אכטונג געבן פון אים, א צובראכן יונגל! מען האט אים אזוי צובראכן, צובראכן, צובראכן, צובראכן אלץ קינד. סאו אויב זיי זיי מיר שפירן עפעס בלבוז אויף זיך, כ'ווייס נישט. א בארד, דער שניידער האט די בארד, ס'איז דאך די שענסטע זאך פון א איד. ער געזען איינער זינגט, איינער זינגט מיט א פארשטאפטע נאז און ער טראגען די בארד, אלע גייען צוריק נעמען די בארד. דאס איז נישט קיין דעינדזשערס מענטש, א צובראכענער. איך קוק דיך נישט אן אז אז דו ביסט דו טויגסט נישט מיט דיין טעלעפאן. כ'האב רחמנות אויף דיין שלום בית, כ'האב רחמנות אויף דיין דיין דאווענען, אויף דיך אליינס.

פארוואס די נייעס לופטערט אויס? דאס איז א קשיא. ענפער מיר. ענפער מיר. פארוואס לופטערט דיך עס אויס? וויאזוי קען זיין אז עס זאל דיך אויסלופטערן? זאג נישט אז עס איז שלעכט מיט דיר. בעט עס דעם אייבערשטן. רבונו של עולם העלף מיך. וואס איז געשעהן מיט מיר? איך בין אין אזא קטנות הדעת. שטעל דיר צו. רבונו של עולם.

וואס נעמט א מענטש מיט אז אזא הייליגע טעג פירן איז א דרך צו פסח, דורך שמחה, דורך אמונה, אויסמעקן עמלק, און בעטן דעם אייבערשטן יעדן טאג, הייליגער באשעפער העלף מיך איך וויל דיך שפירן. איך פרעג דיך, איך קען נישט. שטריימל האסטו, א בעקיטשע האסטו, דו קוקסט שטותים א גאנצן טאג. און דער איז געגענעצט און דער דו קענסט זיך נישט פארשטעלן דו רעדסט דאך מיט סמעדרעש יואל מענטשן וואס דארפן ווען זיין בני דייע ממש קליינע קינדערלעך און קוק ווי דער ווי דער מאכט זיך נאריש און דער מאכט זיך נאריש און די ווייב וויל רעדן צו דיר ווייל די פאר מינוט מען קומט אהיים און די ווייב פארציילט עפעס. און און די קאפ איז דיך נישט דא און און און דארף ענטפערן עפעס wow און זי פרעגט וואס זאגסטו wow איך האב נישט פארציילט א שרעקעדיגע זאך איך האב פלעין מענטש איז נישט דא איך וואלט ווייזן אז ער האלט מיט די מעשה אזוי ווי wow וואס wow דא דא דא זאגט מען אהמ דא זאגט מען פלעין אהמ ווייל איך האב פארציילט פלעין איך בין ארויסגעגאנגען און געקומען ס'נישט אזוי ווי. דער מענטש איז נישט דא, דער מענטש איז נישט דא, רחמנות. נו, אטאמאטיש דער ווייב פילט אז דו דארפסט מיך נישט, דארפסטו דיך נאר האבן דעמאלטס, דעמאלטס וועל איך דיר ווייזן אז איך דארף דיך נישט. נו, האט שוין אן צו ווערן שלום בית פראבלעמען, מען לעבט צוזאמען אין איין דירה ווייל דער נאמען ווייסט נישט פונקטליך וויאזוי מען טאר האבן א הויז מיט דעם, אזוי לעבן עולם גולם לעבט אזוי. ווען מענטש איז זוכה ער רעדט צום אייבערשטן און ער לערנט אביסל תורה יעדן טאג, זיין חיות זיין סיפוק נעמט ער פון רעדן ספרים, די חיות און סיפוק איז נישט איך וועל מיך באלד מיט דיר מארגן טרעפן איך וועל דיר קענען פארציילן וואס דער האסט געהערט נעכטן וואס ער האט געזאגט אויף זשע זיין סטעטוס, כ'מיין דאס איז נישט מיין חיות, איך קען דיר זאגן א שיחת הר ן וואס איך האב געזען היינט, דו דארפסט מיר זאגן א שטיקל חיים הר ן וואס דו האסט געזען היינט. און דו העסט זיך אנרופן אין די זייט אז אין א בריוו אין אשר בנחל ווי מוהרא ש זאגט פשט אין דעם און דעם. פששש. ס'איז תחלת טעמים. דאס דארף זיין דא אין בית מדרש היכל הקודש אז עס קומט זיך צוזאם אפאר אפאר אינגעלייט זעצן זיך ביים טיש מיך צובייגן און אינטערסאנטע שירה און רעדן. קיינמאל נישט געמעקט די שירה סידיס אריין. נער האט זיך אנגערופן ער האט געזען א משנה, קיין איינער זאגט שוין זיך אן משניות, און ער האט געטראפן נאך א פרישע משנה, די אייבערשטער העלף אונז זאל מיר קענען דעם הייליגן פורים ארייננעמען אין זיך, ס'זאל זיין א דרך לפסח, ווען זאל מען זוכה זיין, זוכה זיין צו ווערן אינגאנצן יציאת מצרים, באפרייט, וואס מיינט חירות? וואס מיינט באפרייט? דו האסט מיך ארויסגעלאזט פון א הויז.